Vanhu va ka hina mhaka hi leyi mhaka leyiwani kahlekahle hi yona yi endlaku u kuma ku vo sesi vo tala va hetelela va endla yini va pfinyiwa or va kuma vana va nga ti yimiselanga or va kuma mavabyi, a ni ma swi vona masiku lama ku vanhu vo tala ku gangisaniwa lomu ka ti-social media ku kumaniwa lomu ka ti-social media. kumbe hi hlangana kwala ku nwiwaka swinwiwa swo karhi kumbe hi hlangana a mitlangwini yo karhi ivi ku cincaniwa tinambara ku nyiketiwa tinambara i kuma ku mina sweswiwani ni le kwihi ni le kule a hi nge xikombiso ni yi veka so ni le xilungwini ivi ni hlangana na sesi luya loko ni hlangana na sesi luya hi hamba hi khomeketa hi foyini ni ku sesi ni kombela ku i ni vhakela hala xilungwini hala ni tshamaku kona. ivi sesi a ku ha buti ni ta vhaka problem a ni na mali ya transport loko a nga ri na mali ya transport i vi u kuma ku bazi or taxi swi ya hi ku yi suka kwihi a hi vekeni ka ka ka ka swo ka thousand rand ivi u hoxela sesi luya thousand rand ku hayi i ta teka mali i khandziya yona thousand yaleyo ivi u kuma ku i hakela mali muni i hakela vo ma four hundred rand ka taxi hundred rand i ta xava i ta xava cold drink ndleleni. hundred rand i ta yi khoma se u kuma ku vo sesi van'wani loko u ri ke ni ni n'wi nyike thousand or va ku nyike thousand yeleyo i endla yini i ta teka four hundred a xava e thikithi ra bazi or a hakela thekisi ivi a teka hundred rand a dya ndzheleni ivi a teka five hundred a ku hayi mhani sala ni mi khoma la or vo makwavo sala ni mi khoma la mi ta sala mi phechaphecha mina ku na munhu ni n'wi vhakela kwala xilungwini kumbe kwahala a tirhela kona swo tala ni ta swi vona mahlweni. ivi u kuma ku n'wana wa vanhu i ti khandziyela bazi loko a ti khandziyela bazi mi le ku communicate-eni endleleni ku ha ni fike kwini ni fike kwihi a ni se the first time ndhawu yeleyo a nga yi tivi ivi ku fika nkarhi foni yi hela battery or ri helela hi airtime or ku hela data ku hela mali ya lowa n'wanuna ivi loko swi hela swi se instant ku ya endla yini a ya charger foyini. yi tshama yi ri hundred percent or ma eighty percent a xava na data or a xava na airtime ku yini n'wana wa vanhu loko a ri ku teni mi ta kota ku communicate ivi swi va tano loko swi va tano ivi u kuma ku wa chayisa loko hi chayisa is hi fika ndlwini i nkarhi muni i vo ma three hi kombela ni le ntirhweni hikuva namuntlha ni kombela ku hatla ni chayisa ni na emergency va ku ha ti chayisa i three o'clock. ivi loko ku three o'clock ti jika tikhamera nsati i endle yini i tile na yena loko u fika ndlwini u kuma ku nsati i kwihi i kona kwala ndlwini i fikile hala tlhelo n'wana wa vanhu i kwihi i le ku teni na nsati a wu nga swi tivi ku wena nsati i le ku teni nsati kumbe i ti kumele i ti kumele movha yo hatla a suka kaya kumbe ti kumele bazi yo hatla yi fika yi fike hi vo ma two luya wa ha ri endleleni vo ma three ta fika hi three. ivi endlani ka ha ri ha plan yin'wana endlani i tima foyini loko u tima foyini n'wana vanhu wa ku foyinela a nga ha ku kumi endla endla minhlolohlolo leyi hinkwayo ivi n'wana wa vanhu a fika kwihi a fika a taxi rank or kwala a nga ta fika a chika kona loko a fika a chika layani wa hala hala joni n'wana wa vanhu a nga yi tivi kumbe ndhawu yaleyo a nga ka yona a nga yi tivi se yena tindleve ti hundza nhloko. n'wana wa vanhu hi leswi tanihileswi va nge i ya kuma mavabyi kumbe i ya i ya i ya i ya biha emirini a nga ti yimiselanga kumbe ya kuma ku ku swo swo a pfinyiwa i va fika a kuma munhu kumbe buti a ti xaviselaka swilo kwala renkeni or va lava ti-queue marshal-a or va lava va vo tirha tixopeni va tirha ntirho wolowo wa wa wa wa wa ma security a ku hayi sesi ni ta ku pfuna hi ta famba swin'we kwihi le rin'wini le ka mina because i ri munhu loyi ni n'wi lavaka a wa ha n'wi kumi. hi le ku zameni i khale ku n'wi fonela wa ha n'wi kumi ivi xa cost-a yini swa cost-a ku n'wana wa vona hi endla yini i ya kha murhi a nga tiyimiselanga kun'wana i ya kuma mavabyi kun'wana i ya kuma yini i ya kuma vanhu i sorry i ya i ya kuma n'wana a nga tiyimiselanga because a nga na pulani yin'wani because i suke kaya a tikhome a tikhomile five hundred rand yeleyo i hakele bazi four hundred i va sala na hundred rand.

se vo buti please a hi swi tshikeni swi sweswo vanhu vo tala na swi tiva va swi endla xin'wana hi lexi van'wani mi kuma ku mi va na luck hi sweswi ni swi vulaku mi hlangane kwala van'wani mi kuma vukati mi vheta mi lovoriwa ivi ku catiwa mi aka muti swi va kahle van'wani va va na luck yaleyo mara van'wani u kuma ku luck yaleyo a va hlangane a va hlangani na yona mhaka yini swi leswi ni swi vulaku se xi lexi ni xi advise-ku vo sesi.

i ve hundred rand ti xavela cold drink se ni na mali muni na thousand ka thousand leyi nga na yona loko ku ri munhu yaloye wa n'wi fonela a wa ha n'wi kumi i time foni ku humelele swini five hundred i fika i ti kumela i ti kumela guest house kwala kusuhani thekinoloji yi kule i gugula ku okay ndhawu leyi nga ka yona guest house ni nga yi kuma kwihi i vi fika i ti hakelela yena guest house i five hundred i vi if i nghena i wisa nampundzu I hlamba ivi i teka five hundred rand leyin'wana ni nga ta ve ni sele na yona i ti khandziyela bazi i tlhelela kwini a kaya ku papalata leswi swo u kuma ku mi khoma hi mavabyi mi famba mi pfinyiwa mi kuma vana mi nga ti yimiselanga because vo sesi vo tala va swi vitana hi lava vo sesi lava vo mi kuma ku va peleriwile loko a peleriwile a nga ha ri na choice yin'wana. loko a nga ha ri na choice yin'wana i ya a ya ku a ya wisa or a kha miroho na vanhu vo karhi va nga ti yimiselanga mi kuma ku i kha miroho na munhu loyi u kuma ku i munhu nkulu ka wena kumbe i kha miroho na xihlangi i kuma ku i ri na vo ma forty years or vo ma forty five years or vo ma thirty years because leswiwani a swi ta swi tala ku humelela ka vanhu lama u kuma ku swi sungula va va na malembe swi nga ka vo ma twenty five years ku ya henhla i kuma ku i ya kha miroho na xihlangi xa eighteen years. i ri munhu nkulukumba because i lava ndhawu ya ku wisa ivi xihlangi lexi xi ku byela xi ku eeh mina a ni na mali se xi yo ku nyika i tlhelela kaya ni ta kuma yini mali next week ivi loko ma fika i tshama kwala i hlomela xihlangi joni xi famba xi ku siya xi ya ntirhweni xi ku siya kwala i sala i sweka hi mhaka yini i va i kha i lava ndhawu yo tshama and then ivi n'hweti yi hela xihlangi lexiya or munhu luya a ku nyika mali i tlhelela ku ya tlhelela kaya i kume mavabyi. i camera wena u nga tiyimiselanga kumbe i biha mirini i vi endle i va i xi xiyimo se vo buti va mina vafowetu please a hi dyondzi ku loko hi susa vana va vanhu le makaya or ku susiwa vanhu le makaya ku tana i ni vhakela hala xilungwini hala ni tshamaka kona n'wi nyiki extra mani na n'wina vo sesi mi nga teki mali liya munhu a dya mali liya hinkwayo a heta bindzu. yi siyi mali liya i swi tiva ku le ni yaka kona loko no fika ni nga fambi kahle ni ta kuma yini mali yo fika ni hakela guest house kumbe B_N_B ni ti tlelela ivi ni ri xiya nampundzu ni swi tiva ku ni na mali yo vuya yo vuya kaya hi ku loko mo fika a a a a tindhawini to tala tirenkeni to tala ni mi nyika ni mi nyika homework namuntlha sweswi ku nga wa vutlhari mi fika tirenkeni to tala mi ta fika mi kuma vo sesi vo tala va yimile kumbe a yime garage a khome bag. ivi loko a khome bege i pele rini buti lowo wo tirha garage loko yi chaya hi six namadyambu i ta ku a sesi a hi fambi le ka mina ni ta fika yi wisa le ka mina mina ni ta fika ni tlela hansi wena i ta tlela ebedweni i nge veki kondlo na ximanga a a a kamarini yin'we never swi nge endleki kondlo ri ta lava yini ri twa ndlala ri ta lava yini ri ta lava ku endla ku dya ri xurha. se leswiwa ni endla yini ni endla ku sesi vo tala van'wanyana swi ta mi vheta mi va na lucky mi ti kumela vukati mi cata ku endliwa everything van'wanyani vavanuna va mi khoma kahle loko i fika le i make sure ku ri i ku xavela data a ku xavela airtime a ku byela ku n'wana wa vanhu ni kombela ku i nga tlangisi foni loko ri endleleni ku foni yi nga yi nga heli battery hi ku loko u hela battery i lahleka lahawani mundzuku ka siku u ta ni teka hi ta ni teka hi ndlela yin'wani. i make sure ku ri endla yini na yena a xava airtime a xava data foni yi tshama yi yi tshama yi tele a yi veke chajareni. Van'wani siku rero u kombela na off entirhweni ku hayi ni le ku tirheni ni yimile yi ta bajabaja a endla yini ku n'wana wa vanhu a fika a hlayisekile a make sure ku na nsati a nga ti loko a nga ri a a ri na nsati, nsati le kaya a nga ti i make sure ku wansati a nge le ku teni kumbe loko a nga ri na nsati i make sure ku laha ron'wini .